Darba is-Sibt Ġesù kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kienet ilha tmintax-il sena bi spirtu li kien imarradha. Kienet milwija ħafna u ma kinitx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra Ġesù, sejħilha u qalilha, Mara, inti meħlusa mill-mard tiegħek. U qegħdilha idejh fuqha, u minnufih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga, b'saħħna fuqu, għax Ġesù fejjaq f'jum is-Sibt u qal lin-nies, Hemm sitt ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex titfejqu u mhux is-Sibt. Uċuh b'oħra, wieġbu l-Mulej, Mhux kull wieħed minnkom f'jum is-Sibt iħoll il-barri jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih? U mela għax illum is-Sibt din il-mara, bint Abram, ma kellhiex tinħall mill-irbit li fih ix-xitan ilu jżommha għal tmintax-il sena sħaħ? Kif qal hekk, Kull min kien kontra tiegħu regħx bil-mistħija. Iżda n-nies ilkoll ferħu għal dawk l-għeġubijiet kollha li kien qiegħed jagħmel. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa li sommok marbut jew iffrustrat? L-infermità, kemm dik fiżika kif ukoll dik spiritwali, tista' tiġi fuqna għal bosta raġunijiet, u Alla jista' jużha għal xi skop li hu biss jaf. Meta Ġesù ltaqa' mal-mara l-anzjana li kienet bla saħħa u bilkemm setgħet iżżomm dritta, għal kliem ta' fidi ta lura saħħitha. Min jaf kemm kienet batiet? kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment għal 18 il sena sħaħ, peress li Ġesù stqarr li x-xitan kien rabata. Kif jista' x-xitan jagħmel dan? L-Iskrittura tgħidilna li x-xitan jaġixxi b'malizzja fid-dinja u jista' jikkawżalna ħsara ta' natura spiritwali u b'mod indirett anki ta' natura fiżika. Minkejja dan, is-setgħa ta' Satna mhix infinita. Ma jistax iwaqqaf il-bini tas-Saltna t'Alla jew isaltan f'ħajjitna. Ġesù juri l-qawwa tas-Saltna ta' Alla meta jeħles lil dawk li kienu maħkuma mix-Xitan mill-mard u mid-dnub. B'kelma biss, Ġesù ħeles lil dik il-mara mill-ħakma li kellha dak il-ħin stess. Inti temmen fil-qawwa ta' Ġesù li jeħilsek minn dak li qed iżommok marbut u fit-tbatija? Il-kapijiet Lut kienu irrabjati għal Ġesù għax kien jagħmel din il-ħidma f'jum il-Mulej, il-jum tal-mistrieħ, li għalihom kien is-Sibt. Huma kienu tant medija fl-osservanza ritwali ta' jum is-Sibt li tilfu il-viżjoni tal-ħniena ta' Alla. Ġesù kien ifejjaq f'jum is-Sibt għax Alla qatt ma jistrieħ milli juri l-ħniena u l-imħabba tiegħu lejna. Il-Kelma ta' Alla u s-sagramenti li hu ta lill-Knisja għandhom il-qawwa li jibdluna, spiritwalment u fiżikament. Hemm xi ħaġa li qed iżżommok marbut jew li qed ittaqlek? Kemm tfittex is-sagramenti li permezz tal-Knisja Alla juża biex iwasslilna l-grazzja tiegħu li tfejjaqna? Kemm tqerr biex tissaffaf ruħek u titqarbem biex tirċievi l-qawwa ħalli taffaċċja kull tip ta' periklu? Kemm titlob u tisma' l-kelma ta' Alla li tagħtik il-veru ħelsien? Mulej, int tagħti l-ħelsien minn dak li hu ta' ħsara lil dawk li jafdaw fik. Agħtini l-libertà li nimxi fit-triq tiegħek tal-imħabba u li nfaħħrek u nagħtik qima dejjem. Indur lejk, Marija, Omm twajba tiegħi, int li dejjem fdajt u ttamajt fil-qawwa tal-ħniena ta' Alla. Urini kif għandi nġib ruħi bi ħniena u bi mħabba li tfejjaq ma' dawk ta' madwari bl-istess mod kif int u ibnek tittrattaw lilna. Ammen.